Һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини, иҗтимагый, милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әссәләмү галәйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Балкыш программасында сәламлибез. Быелгы октябрь ае бәйрәмнәргә бай булды. Беренче октябрьдә үк Өлкәннәр көнен билгеләп үттек. Ә бишенче октябрьдә безнең данлыклы укытучыларыбызның бәйрәме булды. Унберендә, республика көне. Ә кемдер өчен, бик күпләр өчен ул тагын да үзләренең туган көннәре, юбилейлары белән дә кадерле бу октябрь ае. Димәк, бүгенге тапшыруыбыз, Шәхсияткә, Могтәбәр шәхесләребез рубрикасында бүген бездә кунакта Венера ханым Әнгам кызы Әхмәдуллина. Әйе, гомер ул бер яфрактыр. Әлбәттә, бер заман коелачак иң матур хатирәләр. ошбу күрешүдә калачак.
Без сезне бүген Магрур чыршылары белән, тәмле каен җиләкләре белән дан тоткан, атнабайлары, саҗидәләре белән горурланган Тәтешле районы кунагы белән таныштырабыз. Әйе,
болытлардан да өстәрәк чишмәләр бар. Җир асларында шәһәрләр бар, һәр нәрсәдә безнең гамь бар. Безнең гам, безнең күңелләребез мөхтәрәмә Венера ханым Әнгам кызы Ахмадуллинага юнәлгән.
Һәр авылның үз йолдызы була. Йөзек кашы һәрбер төбәкнең Нинди бизмәннәрдә үлчәргә соң кайнарлыгын сезнең йөрәкнең? Хөрмәтле телевизор караучылар! Безнең ерактан Тәтешле районыннан килгән кунагыбыз, мәшһүр укытучы, хезмәт ветераны, РСФСРның мәгариф отличнигы, гомер буе Кодаш урта мәктәбендә укыткан, бүгенге көндә дә тынып тормаган авылда ветераннар оешмасын җитәкләүче Венера Әнгам кызы Әхмадуллина. Әйдәгез әле, үзегез белән таныштырып китегез.
Исәнмесез, телевизор караучылар! Сезгә Тәтше районы халкы, Кодаш авылы халкыннан, җитәкчеләребездән ялкынлы, кайнар сәлам! Үзем турында әйтеп киткәндә, балачактан башласак әйбәт булыр. Мин Бер мең тугыз йөз кырык алтынчы елның унбишенче октябрендә укытучы гаиләсендә икенче бала булып Шулган авылында дөньяга килгәнмен. Әти-әниләр укытучы булып Шулган авылында уналты, ундүрт ел укытканнан соң, мин анда ике класс кына укыдым, Кодаш авылына күчеп килдек. Аннан соң мин авыл мәктәбендә белем алдым һәм Мәктәп тормышында кайнап яшәдем дип әйтәм, бала чагым менә шулай истә калган инде. Авыл балалары шикелле, чаналар шуып, чаңгылар шуып, менә шулай уйнап, матур иттереп бала чагым үтеп китте. Һәм җиденче классны тәмамлагач, 61 нче елны мин Бәләбәй педагогия училищесына укырга киттем. Ә минем классташларым сигезенче класска укырга киттеләр. Бу елны шулай итеп җиде еллык мәктәп сигезьеллыкка әйләнде Кодаш авылында. 1961 нче елда мин шушылай итеп татар бүлегенә Бәләбәй педучилищесында студент булып укый башладым. Бәләбәй педучилищесы ул заманнарда бик данлыклы, Рәсәй Федерациясендә күренекле урыннарны яулап ала торган уку йорты булып торды. Анда безне нинди генә һөнәрләргә өйрәтмәделәр. Укытучы булган кеше, бигрәк тә башлангыч класс укытучысы, блеки авылларга барса да, ул анда агитатор да, ул анда музыкант та, ул анда бөтен эшләрне алып бара торган кеше буларак, шушылай тормышка нык әзерләделәр безне анда укытучылар, ук чын укытучы ясап чыгардылар. Рәсем ясарга булмасын, музыкага булмасын, спорт эшенә, физкультурага, бар яклап та безне шушылай тормышка әзерләделәр. Менә инде Бәләбәй педучилищесын бетергәнгә дә 51 ел узып киткән. Әмма шушы вакыт эчендә без бик күп иптәшләребез белән очрашып, төрле эшләрне дә сорашып, белешеп, хәбәрләшеп торабыз. Һәрберебез нинди дә булса дәрәҗәле урыннар яулаган. ниндидер дәрәҗәле урыннарда эшләгән, төрле наградаларга лаек булган. Бәләбәй педучилище дигән исемгә без тап төшерми яшәгәнбез. Венера ханым, чынлап та менә педучилище бетергән укытучылар теге мәктәптән соң шундук югары уку йортына кереп укытучы булганнарына караганда нишләптер ныграк әзерлекле була, шулай бит? Шулай.
Чөнки педучилище ул белем генә бирмей, ул бар яклап та кеше буларак тормышка яшьләрне әзерли. Бердән, үзен шундый интеллектуаль үсеш формалаша. Икенчедән, культура, сәнгать, һәркем үзенең сәләтен үстерә ала. Менә шушыларны тормышта балаларны укыткан чакта, яшьләр белән, халыклар, ата-ана белән эшләгән чакта шушы сәләтләр бик кирәкле. Шулай итеп, 65 нче елны, 1965 нче елда мин Бәләбәй педучилищесын бетердем һәм э, мине Бәдрәш 9-8 еллык мәктәбенә эшкә җибәрделәр. Мин анда башлангыч класста укыта башладым. Ә бит инде сез гомерегезнең күп өлешен гомерегезне Кудаш урта мәктәбенә багышладыгыз, шулай бит? Әйе. Менә шундагы истә калган еллар, хәтерегезгә уелып калган еллар турында сөйләгез әле.
Мин Бәдрәш Бәдрәш мәктәбеннән соң дүрт ел әле район пионерлар йортында эшләдем. Өч ел методист, бер ел директор вазыйфасын башкардым. Җәй айларында район пионерлар лагеренда да эшләдем. Пионер эшләрен бик нык алга китте ул елларны дип әйттеләр инде. Төрле район мәктәпләренә дә йөрергә туры килде, методик эшләрне бик каты эшләргә туры килде. Һәм бик зур багаж белән мин инде Кодаш мәктәбенә, институтны ул вакытта мин бетеп ятадыр идем, заочно Бөре пединститутының филология факультетын бетеп ятадыр идем, шуны мине, мине Кодаш урта мәктәбенә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары итеп Кодаш мәктәбенә эшкә күчерделәр. Сез бит әле ул вакытта бик яшь булгансыз, директор урынбасары булып ничек эшләп киттегез соң? Директор урынбасары булып мин озак та эшләмәдем. Безнең укытучыбыз ялга китү сәбәпле, мине укыту тәрбия эшләре буенча мөдир итеп куйдылар әле, директор урынбасары итеп. Мәктәптә 650 укытучы, ике сменада укытабыз. Директорыбыз Әмир Кашфич, бик шундый бар якка да оста, коллективны бик матур иттереп алып бара торган кеше. Шушылай иттереп, үземнең укытып чыгарган укытучыларыма Мин завуч булып эшләүне хәзер уйлаем да үзем, ничек булдыра алдым, ничек итеп эшли алдым икән шушы тикле зур вазифада, дип аптырап куйган чакларым күп. Элек бит инде бигрәк фанатизм көчле иде мәктәптә. Сез менә гомер буе мәктәп кырында гына яшисез, бөтен чараларда әле дә катнашасыз. Элекке мәктәп белән хәзер мәктәпнең аермасы бармы? Бигрәк зур.
Хәзерге заманны алганчы, Элекке заманда укытучылар үзләренең хезмәтенә бирелгәнлек белән эшләделәр. Вакыт белән, гаиләдәге мәшәкатьләр белән исәпләшмиенчә. Тик мәктәп эшенә генә. Ул көннәр буе шунда ята, класс эше белән шөгыльләнә. Атаналар белән, күпме атаналарның өйләренә йөрүләр. Аннан соң кичке сменада үзләре концерт, сәхнәләрдә йөрүләр. Бертөрле дә шушы эшләр өчен акча сорау булмады. Кешенең үзенә бирелеп шушы тикле хезмәтен яратып, балаларны, халыкны яратып эшләвенә хәйран калырсың. Менә шушы хәзерге заманда инде ничектер шушындый культура ягы ничектер аксаймы дип әйтәемме, менә хәтта әле Укытучыларга дәресләр дә җитмәй бит инде. Э, укытучыларны инде уже кружоклар, төрле түгәрәкләр белән, факультативлар белән шөгыльләнмәйләр, дәресләр бирелмәгәч, акча түләнмәгәч. Ә элекке заманда ничектер укытучылар үз теләкләре белән, үзләренең балаларны үстерү максаты белән, тормышка әзерләү максаты белән Укучы, укытучылар укучылар белән бик күп шөгыльләнә торганнары. Аның каравы, бүгенге укытучыларның бит бигрәк тә күп компьютерда эшләргә кирәк, бик күп язу белән шөгыльләнәләр алар. Менә шулай шул.
Элегрәк күбрәк балалар белән, халык белән, укучылар белән эшләгән булсак, хәзер алар только документ теркәйләр. Мин уйлый торган идем, компьютер чыккач, бертөрле документ та теркәмәсләр, бөтен данныйлар да шул компьютерда булыр дип. Ә килеп чыкты, киресенчә. Берәр мероприятие үткәрдеме, аны фотога төшерергә кирәк, аны матур иттереп печәтләргә кирәк, шуннан гына синең эшеңне күрәләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге әңгәмәдәшебез, Тәтешле районы Кодаш авылыннан килгән кунагыбыз Венера апа Әхмадуллина. Венера ханым, сез бит менә гомер буе җыр, әле укытучы булудан тыш, Гел җыр-моң эчендә кайныйсыз. Сез инде үзегез менә гомер буе директор урынбасары булып эшләдегез, шул ук вакытта сез һәрвакытта балаларга музыкаль тәрбия дә бирдегез, баянда уйнарга да өйрәттегез, мандолинада уйнарга да өйрәттегез, үзегез дә уйныйсыз. Менә шулкадәр шушы сәләт сездән каян килә ул? Безнең әткәй, әнкәй бик оста, матур җырчы иделәр. Алар инде инде бу дөньяда юклар. Алардан күчкән сәләт дип уйлыймын инде. Өч яшемнән башлап сәхнәдә җырлап йөримин инде. Җыр, күңелем тулы җыр моң. Хәсрәтләнсәм дә җырлыйм. Шатлансам да җырлап җибәрәм. Өйдә беркем дә булмаса, баянымны алам да, рәхәтләнеп, өй тутырып җырларга керешәм. Районда үткәргән, авылыбызда үткәргән чараларда да һәрвакыт җыр белән катнашам. Төрле конкурсларда, фестивальләрдә дә. Менә аннан соң безнең авылыбызның Инде 60 елдан артык исемен йөрткән, әри исемен йөреткән Халык инструментлары ансамбленең чыгышы безнең бик мактауга лаек. 60 елдан артык без инде уйныйбыз. Мин бишенче класста укыганда Ләүзә Муллаянмна безне мандолинага өйрәтте. Шуннан башлап без сәхнәдә. Кайларда гына без чыгыш ясамадык. Янаулы калмады, Нефтекамасы. Мәләвезгә хәтле бардык, алмаш концертлар белән. Телевидениедә гына биш тапкыр чыгыш ясадык. Әле дә сәхнәдә безнең. Мондагы нәрсәсе әйтәсе килә, безнең шушы ансамбльне оештырган, укучылар белән оештырган Ләүзә Муллаяновна бүгенге көнне 87 яшьтә. Ул әле дә шушы мандолина белән сәхнәдә. Икенче иң оста

Венера ханым, ә менә ансамбльне яшәртү буенча эш алып барасызмы? Ансамбльне яшәртү буенча үткән ел бик әйбәт кенә башлангыч булды. Дом пионеров дип әйтсәк, элеккечә була инде, Центр детского творчества балаларны мандолина да өйрәтергә дәресләр бирде. Атнасына дүрт мәртәбә балалар белән шөгыльләндек, унлап бала. Венера Әнгам кызы, сез менә Шул кадәр авылның мәдәни тормышы белән яшисез. Бөтен концертларда катнашасыз, җырлыйсыз да, биисез дә, яшьләрне дә, өлкәннәрне дә оештырасыз. Һәм моннан тыш бит әле сез инде ун ел буе Кодаш авылының ветераннар советын җитәклисез. Өлкәннәр тормышы турында да сөйләп китмәссез микән? Ләйсән, инде халык белән Гел генә эшләп, балалар белән эшләгәч инде, олыгайган көннәремдә дә шушы эшне, шушы һөнәремне ташламадым. Бу өлкәннәр эше турында безнең район Советы ветераннар рәисе Әнәс Фәтхи улы Магзумовны тыңлап үтик.

Алар турында якты истәлек кенә итеп һәрвакыт без үзебезнең төрле мероприятиеләрдә эшләр алып барабыз. Укучылар арасында эшләнгән эшләрдә алар белән очрашу булсынмы ул, аларның үткән тормышлары турында сөйләшү булсынмы, или, минемчә инде иң якыны, аларның үткән тормышларыннан үзебезнең әлеге тормышка нәрсәдер алып калу. Бу бигрәк тә мөһим чаралар булып тора. Ни өчен дигән вакытта, әле безнең яшь буынны тәрбияләүдә, патриотик рухта тәрбияләүдә бу иң зур рольләрнең берсен уйнап тора. Ни өчен? Без менә әле шушы Тәтешле районында әйткән 7203 Ветераннар советында барлыгы башлангыч оешмалар 26. Шуларның унөче авыл биләмәләрендә, ә калган унөче инде менә шунда төрле оешма, организацияләрдә. Мин әйтер идем инде менә шушы унөч авыл биләмәләрендәге авыл советлары председательләре, ветераннар советлары председательләреннән алты хатын-кыз председательләр булып эшлиләр. Аларның эшләренә килгән вакытта инде хатын-кыз үзенең бүгенге көн таләпләренә үзләрен куйган э, эшләре матур итеп халык арасында эш алып бару, төрле э, иҗтимагый чараларда катнашу, аларны ветераннарны э, төрле эшләргә җәлеп итү, ул булсынмы балалар белән очрашу, ул булсынмы клубларда төрле культура эшләренә, мөһим эшләргә чаралар үткәрү, болар барысы да әйтеп тора инде менә шушы ветераннар сыз эшнең алып барылмау. Шушы әйтеп үткән алты э, җитәкче председатель э, совет ветераннарының иң беренчеләрдән әйтергә кирәк инде яхшы эш алып барганы дияйме э, Әхмәдуллина Венера Әнгам кызы Кодаш авыл биләмәсендә эшли. Әгәр дә без аның тормыш юлына килгән вакытта элек ул шушы яшьләрне тәрбияләргә, укыту өчен дә бик зур өлеш керткән булса, хәзер инде шушы ветеринар белән эшләүдә ул үзенең основной эше итеп алып бара. Кайда гына, нинди генә чара үткәрелсә дә, Ул һәрвакыт шушы ветераннар белән, аларның туган көннәре белән котласынмы, аларның юбилейлары булсынмы, балаларының берәр чараларын үткәрсеннәрме, бәләкәй генә сабыйларның туган көннәрен үткәрсеннәрме, Венера Ангам кызы һәрвакыт шуның уртасында була. Ул үзенең чыгышы белән, үзенең җыры белән, үзенең төрле уен коралларында уйнавы белән халыкны җәлеп итә торган, үзенә тарта торган Эчкерсез бер күңелле кеше. Аның тормышына килсәк, ул бервакытта да бер нәрсә, бер эштән дә зарланмады, бер эштән дә авырсынмады. Үзенә кушылганмы ул, кушылмаганмы, кирәк икән дип саный икән кеше арасында шушы эшне алып барырга, ул моны эшләй, башкаларны җәлеп итә белә, укытучыларны җәлеп итә белә, район руководствосын җәлеп итә белә. Ул шундый бер пример әйтергә кирәк. үзләренең Кодаш авылында үткәрелгән дини бәйрәмнәрнең берсе Акбай чишмәсе турында, Фазылҗан чишмәсе турында эшләр алып барган вакытта болай ди. Ничек инде шушы авылны карап, матурлап тотуда торган кешеләр читтә калсыннар моннан. Ничек итеп мин андан читтә калаем? Минсез, авылдан ветераннарысыз безнең киләчәгебез юк. Шуның өчен дә мин бөтен җаным, тәнем белән аларның булмышына, аларның яшәешенә кагылышлы эшләр алып барам, ди. Шушы көннәрдә безнең Венера Ангам кызының 70 яшьлек юбилее үтеп бара. Аны Туган көнен дә котлыган булсалар, туганнары, якыннары, үзенең белән бергә эшләгән кешеләре, менә без инде аны зурлап үткәргә җыенабыз, үткәргә җыенабыз э, үзләренең авыл клубында. Мин уйлаем инде, бөтен халык та моңа үзенең җанын танын бирә дип, ни өчен дигән вакытлар, әлеге вакытта да әйтеп торалар. Венера апаны ничек итеп инде читтә калдырасың? Безгә түккән көченең бер генә Бәләкәй генә өлешен без аңа күрсәтсәлсәк тә, без бәхетле булыр идек, диделәр. Шушы уңайдан файдаланып, мин дә аны районыбызның ветераннар советы исеменнән, президиум исеменнән котласы килә. Шушындый бәйрәме аның тормышында бер генә тапкыр була торган бәйрәме. Эчкерсез матур күңелле, халык арасында гомерлектә истә кала торган бәйрәм булып үтеп, Үзенең тәрбияви эшен дә шушыны да ул халыкка биреп калдырсын иде дип. Аңа озын гомер, семьясында зур бәхетләр, балаларының игелен күреп, балаларның хәстәрлегендә озын-озак яшәп, эшләсен иде.

Бигрәк тә балаларга, дусларыңа, якыннарыңа кирәкле булып яшәү, ул үзе бер шатлык. Ә инде менә безнең ветераннарыбыз, әле булса сәхнәләрдә чыгыш ясап, үзләренә шундый күңелләренә шатлык өстәп яшәүләре, тагын бер зур мәртәбә. Безнең ансамблебез да зур генә бәйрәмнәрдә чыгыш ясый. Без аннан соң төрле юбилейларны үткәрәбез. 50 ел бергә, 60 ел бергә гомер иткәннәрне тәбриклибез. Туган көннәрен шушылай хәлләрен белешәбез, өйләргә йөрибез, кемнәргә нинди ярдәм кирәк, район җитәкчелегенә, үзебезнең авыл җитәкчелекләренә хәбәр итәбез. Форсаттан файдаланып, мин шуны да әйтәсем килә, Кичә генә безнең авылыбызның Кодаш авылының иң данлыклы механизаторы Нафиков Нәсимян абыйга 80 яшь тулды. Ул ике тапкыр орден хуҗасы. Ул 78 яшендә генә пенсиягә эшеннән туктады. Аңа пенсиягә киткән чагында колхоз рәисе үзенә үзе эшләгән тракторны калдырды. Һәм менә шул үзенең та техникасы белән ул колхозыбызга, авылыбызга бик күп хезмәт күрсәтте. Нәсимьян абый, сезне шушы 80 яшьлек күркәм юбилеегыз белән Ветераннар советы исеменнән, менә шушы Балкыш передачасыннан сезгә зур тәбрикләү сүзләре җиткерәсем килә. Таза сау-сәламәт булып, балаларыгызның, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен күреп, озын-озак бәхетле яшәргә язсын. Ә, рәхмәт, Венера ханым. Анан сезгә тагын шундый соравым бар. Менә кайда булмасын, сез һәрвакыт хәрәкәттә. Кайда концерт булса да сез чыгыш ясыйсыз. Кайда нинди кичә оештырсалар, аны оештыручы сез. Мөгаен, сезнең йортыгызда бик сезгә бик тугры ярдәмчегез бардыр. Тугры ярдәмчем шул тормыш иптәшем Фирус Әнвәр улы. Ул механизатор булып эшләде. Бик тырыш, бик уңган. Без аның белән ике ул, бер кыз тәрбияләп үстердек. Алар һәрберсе үзләренең тормышы белән яшиләр. Дүрт оныгыбыз бар, Аллага шөкер. Йорт-җирләребез барысы да бар. Әллә ни байлык өчен исебез китеп яшәмибез. Мал тотабыз, кош-корт, бакча карыйбыз. Булганына шөкер итәбез, җиләк-җимеш җыябыз, гөмбәләр җыябыз. Менә шушылар белән балаларыбызны, туганнарыбызны сыйлыйбыз. Үзебез инде күңелебез киң булгач, кемнәр үстерми, кемнең нәрсәсе җитми, шулай биреп, таратып та җибәрәбез инде. Венера Әнгам кызы, безнең тапшыруга килгән өчен Сезгә бик зур рәхмәт! Хөрмәтле телевизор караучылар, Сезнең каршыда Тәтешле районы Кодаш авылыннан килгән кунак Венера Әнгам кызы Әхмадуллина булды. Бөтен телевизор караучылар исеменнән дә Сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Исән-имин булыгыз. 70 яшегез белән без дә котлыйбыз. Гәрчә без бу санга ышанмасак та, 100 гә җитеп, 100 не дә узып китеп яшәгез. Рәхмәт безне зурлап шул тикле матур, күркәм тапшыруга чакыруыгызга, һәрбарчагызга тазалык, исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләгезгә Иминлекләр телибез.
Хөрмәтле тамашачылар! Нәкъ шагыйрь әйткәнчә, җирләрдән күкләргә ирешкән бер куәт, бер аваз, Бер моң бар. Ул мөхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышыдыр. Без мөхтәрәмә Венера ханым Әнгам кызына бәхет, бәрәкәттә, сөю, сәгадәт эчендә яшәүләр тәкъдир әйләсен дип догалар кылмактабыз, аңа үз гомерендә үз халкының, үз хөкүмәтенең, иленең иманын күрергә насыйп әйләде, Ул үз гомерен халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү өчен багышлады. Хөрмәтле телевизор караучылар! Без хәзер сүзне яшьләргә бирәбез. Безнең актив хәбәрчебез, БДУ студенткасы Энҗе Ибраһимова үзенең әңгәмәсен тәкъдим итә.
Яшьлек, гомерең кыска синең, Шундый кыска булып тоела. Кичен чәчәк аткан була, Ә таңында, ә таңында инде коела. Әйе, кемдер яшьлеген зая уздыра, Ә инде гомер көзе килеп җиткәч, уфтана. Ә кемдер исә яшьлегенең һәрбер көненнән ямь-тәм табып яши. Тапшыруыбызга килгән кунагыбыз да нәкъ шундыйларның берсе. Татар егете 2016 Батырлык һәм уңганлык бәйгесе җиңүчесе, Аскын районының Яңа Казанчы авылы егете Нәфис Нигамаев. Нәфис, хәерле көн! Хәерле көн!
Сүзне сиңа бирәм, үзең белән таныштырып үт әле. Сәлам сезгә Аскын якларыннан, сәлам сезгә Көтмәс буеннан, газизләрем әти-әниемнән, кендек каным тамган җиремнән. Нәфис Нигамаев мин. Гаиләм минем бик гади, апам бары өч кенә, ә үзем, үзем мин кечкенә. Без, дүрт туган, дүрт таган. Дүрт санын мин яратам, дүртенче айның дүртендә бу дөньяга мин туган. Казанчы минем авыл, Чишмәләргә бай авыл, Юлың төшсә бу якка, Таныбка кереп сугыл. Авыл эшен һич иренми башкарырдым, Утын ярам, печән чабам, Кирәксә, кадак кагам. Җырларга да яратам, Баянны да мин тартам, Сәхнә түрләренә басып, Халкым моңын таратам. Армиядән кайткач та укый башладым читтә, Хыялым сәнгать күгендә йолдыз булу ничек тә.
Белүемчә, син Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия колледжының музыка укытучысы бүлеген тәмамладың һәм бүген дә син безгә күстәнәч белән килгәнсең, һәрвакыт баяннан аерылганың юк. Кайчан, кайчан син баянда уйный башладың? Бәләкәйдәнме башладың? Һәм кем сиңа баянга мәхәббәт тәрбияләде?
Баянда инде мин белек чактан бирле уйныйм. 2002 елдан бирле. Мин күршедәге абыйга кереп, уйнарга өйрәндем. Айбулат исемле абый. Мин аңа рәхмәтлемен. Мин ул өйрәтмәсә, мин әлеге көндә уйнап, җырлап йөрмәс идем дип уйлыйм. Бәлки җырлар идем, уйнамас идем. Башта бәлки гармунда уйнадым, өйрәндем, соңыннан үзем баянга үзем теләп күчтем, уйнадым һәм музыкальный колледжга укырга кердем дә, анда ныклап өйрәнергә тотындым һәм Анда дүрт ел укыганнан соң мин укып чыктым әйбәт кенә, өйрәндем, Аллага шөкер.
Әйтүемчә инде син тамашачыларга да күстәнәч алып килгәнсең. Баяның да безгә дә уйнап җырлап күрсәт әле. Мин инде җырлар алдыннан үземнең кечкенә шигырь юлымны укып үтәсем килә.

Үзең бик матур итеп җырлыйсың да. Каян килгән сиңа мондый сәләт? Әти-әниең, апаңнар да иҗат кешеләреме? Минем инде әнием яшь чагында җырлаган. Мин бик чакта хәтерлим аның авыл клубында җырлый иде. Минем апамнар да бик матур җырлый барысы да, ләкин алар сәнгать юлын сайламадылар, укытучы юлын сайладылар. Ходай Тәгаләдән бирелгәндер дип уйлыйм мондый сәләт. Үзең сүзләрен дә,

Конкурсларда да бик актив катнашасың. Беренче тапкыр сәхнәгә чыкканың исеңдәме? Өйдәге сандыктыр дип уйлыйм. Минем беренче сәхнәм шул иде. Сандыкка менеп басып җырлый идем. Аннан кире авылдагы клубка чыгып җырладым. Ә инде 2002 елда мин 2003 елда Аскын йолдызчыклары конкурсында Беренче урын яуладым һәм шуннан соң минем юлым ачылды һәм әлеге көнгә хәтле җырлап йөрим. Әле менә соңгы конкурсларга килгәндә, республикада да, син республика конкурсларында да бик актив катнашасың. Нинди конкурсларда катнаштың? Мин инде Мәгафур Хисмәтуллин исемендәге конкурста катнаштым, 2012 нче елда. Анда инде мин икенче урын алдым. Аннан соң Шул ук елны Мәгафур Хисмәтуллин исемендәге конкурста өченче урынны алдым. 2016 нчы елда баш калабыз Уфада беренчегә Татар егете бәйгесе үткәрелде. Син анда да үзеңне сынатмадың, Нәфис, беренчелекне яуладың. Безгә Татар егете бәйгесе турында да сөйләп үт әле. Нинди кичерешләр сиңарда? Мин анда
шулай кинәт кенә килеп эләктем, уйламаганнан. Һәм инде барысы килеп чыкты, барып чыкты. Мин анда беренчелекне яуладым. Катнашканда анда кыенлыклар булды инде. Шул әзерләнүе кыенрак булды. Вакыт кирәк булды. Беренче тапкыр андый зур конкурста катнашкан булмады. Миңа анда туганнарым, якыннарым, дусларым Ярдәм итте, алар миңа тавыш бирделәр, аларга мин рәхмәт әйтәсем килә. Аларның ярдәме белән эшне башкарып чыгара алдым. Минем уку йортымнан да бик зур ярдәм иттеләр, аларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Шундый бар яклап килгән егетнең дә яшьләргә әйтер киңәшләре бардыр? Минем яшьләргә шундый теләгем бар. Үзе, үзебезнең милләтнең горурлыгы булсыннар, таза, бай, бәхетле, озын гомерле булсыннар, әти-әниләрен онытмасыннар һәм матур гаилә корып яшәсеннәр. Нәфис, исемең җисемеңә тап килгән. Эшләгән эшләрең дә, буй-сының да нәфис. Сиңа тик иҗади уңышлар гына насыйп булсын юлларыңда. Рәхмәт, сиңа да шулай ук рәхмәт.
Әй, бәндәләр, белегез ки, киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендәдер. Алар, безнең яшьләребез, киләчәкнең коймаклары, милләтнең ак сакаллары. Без яшьләребезгә, ил күгебездә бәхет кояшы балкысын, җиһан кочагында иминлек йолдызлары балкысын дип догалар кылмактабыз.